רבונו של עולם, אינדרויסן גיי איך אנגעטון מיט א שיינע היט, אינדרויסן גיי איך אנגעטון מיט א ברייטע ציצית, אינדרויסן גיי איך אנגעטון מיט די שיינע לאנגע לאקעלעך פאות, און איך זע אויס אלע מיינען אז די שכינה ממש רוהט אויף מיר און אז די גאנצע משפחה ווייסט, wow! ער? ש, הלוואי הייסט אויסוואקסן ווי אים, קיינער ווייסט נישט, שטילערהייט האט ער א טעלעפאן, שטילערהייט האט ער א קאמפיוטער, שטילערהייט האט ער א לעפטאפ אייפאד, און ער וואטשט אויף דעם רחמנא לצלן א וויירוס, ער קוקט אויף דעם אלע רחמנא לצלן אלע. קיינער ווייסט נישט שטילערהייט באהאלטן און דאס קילט אים אפ שטילערהייט די אמונה און דאס קילט אים אפ שטילערהייט שמירת התורה והמצוות שטילערהייט פלוצלינג ער ווייסט נישט אמאל האט ער מורא געהאט שבת מחלל שבת זיין אמאל האט ער מורא הא קיינער זעהט נישט אנשטעלן עלעקטער אויסלעשן עלעקטער קיינער נישט דא אזוי געשעהט עס אלץ הייבט זיך אן מען היט נישט די אויגן מען פאלט אראפ אין פגם הברית ווערט אפגעשוואכט די אמונה שוין פליישיג טרינק א קאווע שטילערהייט אינדרויסן יעדער איינער זאגט דארפסט אויסקוקן ווי אים, דארפסט אויסקוקן ווי אים, קוק אן ווי מ. ממש וואס קענסטו נישט אויסקוקן ווי אים, אזוי שיין די פאות, מיט די ציצית, מיט די ממש א וואוילע בחור, ממש פאר די פיקטשער, קיינער ווייסט נישט, און דער מענטש אליינס פרעגט וואס טו איך, וויאזוי קען איך צוריק קומען צום אייבערשטן. וויאזוי קען איך צוריק קומען צום אייבערשטן, איך בין אזוי אראפגעפאלן אין אזא גרוב, איך בין אראפגעפאלן אין אזא מין בלאטע, איך בין אראפגעפאלן אין אזאנע עבירות, איך ליג אין שאול תחתית, איך ליג אין שאול תחתית, איך ליג רחמנא לצלן אין די קליפות, ווייל שטילערהייט, אזוי הייבט זיך עס אן, אלץ הייבט זיך אן מיט די אויגן, מענטשן פרעגן פארוואס אין ברסלב רעדט מען אזוי סאך פון קדושה, פארוואס רעדט מען אזוי סאך פון שמירת הברית, ווייל דאס איז די יסוד, דאס האלט די מענטש, א מענטש מיט א גוטע יסוד, שוין, ער האלט זיך, ער האט פארן זיבעציג יאר, אבער א מענטש, די יסודות זענען מקולקל, די אויגן זענען מקולקל, ער היט זיך נישט די אויגן און ער פאלט, צוביסלעך האט ער קשיות, וויאזוי קשיות האסטו? וואס ווייסטו? ווייסט דאך אפילו נישט ווער דו הייסט, ער האט קשיות, ער וויל פארשטיין, ער האט שוין קשיות אויף בריאת העולם, ער האט שוין קשיות אויף זאכן, וואס, וואס, ביסט דאך א או געריסענער, וואס? דער אייבישטער איז דא, דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, אבער אזוי איז עס. שטייט א פסוק געבריס און אמונות לויז זאגט דער הייליגער רבי אז מען איז פוגם בברית ווערט שוואך די אמונה, און די אמונה ווערט שוואך ווערט אויך די קיום התורה שוואך. תפילין? אקעי איך בין נישט קיין נאכאמאל אז די גאנצע עולם לייגט תפילין און איך בין אויפגעשטאנען און איך בין דא און איך אנטו תפילין אבער אז איך בין אויפגעשטאנען שפעט און איך דארף גיין אין באנק און איך דארף גיין אין אפיס און איך דארף גיין ארבעט תפילין? וועסט זען נעבעך אינגעלייט לייגן נישט קיין תפילין, נעבעך טייערע בחורים לייגן נישט קיין תפילין, טייערע אינגעלייט לייגן נישט קיין תפילין, נישט נאר סתם א אינגערמאן, ער קען נאך זאגן דעות אין בית מדרש, ער קען נאך זאגן פאר איינעם דו זאגסט משניות זאלסט וויסן אז עס איז נישט געמאכט פאר דיר, אפשר וועסטו אנטון תפילין, אפשר וועסטו אנטון תפילין. קודם לאמיר יעצט רעדן, איך רעד דיר יעצט זאכן, ברסלב איז נישט פאר דיר, און שיניוו רב איז געפארן אויף אומאן, און צאנז רב איז געפארן אויף אומאן, און בעלז רב איז געפארן אויף אומאן, און קום נישט מיט קיין נייע זאכן, אפשר וועסטו אנטון תפילין? פון תפילין לאמיר רעדן א צווייטע מאל, ער טוט נישט קיין תפילין, אבער קיינער ווייסט עס נישט, קיינער, ער מיינט קיינער ווייסט עס נישט, ער ווייסט נישט אז דער אייבערשטער ווייסט עס, און די צדיקים ווייסן עס, ער האט עס באהאלטן און באהאלטן און נאכדעם פאלט ער רחמנא ליצלן, און א געדעכטע בלאט הייבט אן טעקסטן מענטשן עבירות און הייבט זיך אן צו טרעפן מיט עבירות, און נאר אהער און נאר אהין און נאר אהין און נאר אהער און ער פאלט אינגאנצן אראפ, וואס טוט אזא איינער, זאגט אים דער רבי איך האף אז דער רב וועג, נעם א משניות בתמימות ופשיטות, אן קיין טעם, אן קיין קאנעקשאן, וויאזוי זאגסטו? זיי פילן קאנעקטעד? יא, אזוי זאגט מען אז דא עפעס א בעל דרשן וואס האלט דרשות, אז ווען מען לייגט תפילין פילט מען קאנעקטעד, און מען טוט אן ציצית פילט מען מורא'דיג קאנעקטעד, מען פילט א מורא'דיגע דיעפ, דיעפ, דיעפ, דיעפ, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט ארץ ישראל, א טיפע טיפע טיפע חיבור, מען פירט אזוי ווי די אלע מענטשן וואס רעדן פילאסאפיע, הבל הבלים, דמיונות, און ווי דער ראש ישיבה רופט עס אלץ אן. דער ישיבה'ס ווארט, נו? טשאדעלע באדעלע, נישט טרעפן קיין בעסערע ווארט פאר דעם, טשאדעלע באדעלע איז זייער גוט שיעור, וואס טוט מען אז איין מענטש הייבט אן רעדן פון דיעפ דיעפ דיעפ קאנעקשאן, און ממש און מען ווערט מורא'דיג מורא'דיג דיעפ קאנעקטעד, כ'ווייס נישט, די אלע מינע זאכן מ'הייבט אן פילן א מורא'דיגע אינספיירינג, און מ'הייבט אן פילן מורא'דיג מורא'דיג קאנעקטעד, און הייבסט אן פילן ווי ווי ווי ס'נעמט דיך איבער, טעיקס יו אווער, און די די אלע מינע ווערטער, ער קען אפילו נישט קיין ענגליש אבער קודם די פאר ווערטער האלב וועגס זאגט ער איבער, איך זאג דיר פארקערט, דאס גארנישט פילן קיין שום קיין שום קאנעקשאן קיין שום דיעפ דיעפ. דו זאג משניות, זאג משנה, נעם א משניות, זאג, זאג, זאג די ווערטער, גארנישט, ס'האט נישט קיין טעם, ס'האט נישט קיין שום פשט, איך בין דאך אזוי ווייט, די קאפ פליעט מיר אזאנע צודרייטע זאכן, קום אין בית מדרש, טו אן תפילין, לאזט גארנישט פילן, לאזט גארנישט פילן, דאס איז פשטות יהדות, די אייבערשטער האט געהייסן אנטון תפילין, די אייבערשטער האט מיך געהייסן אנטון תפילין, די אייבערשטער האט מיך געהייסן גיין מיט ציצית, פילינגס, קען זיין ס'קומט שפעטער נאך א פילינג, קען זיין שפעטער פון מיין טעם. אבער דאס איז נישט קיין שאטשקע, דאס איז נישט קיין שאטשקע א זאך פון פילן קאנעקטעד און פילן, נו זאג מיר די ווערטער, וואס האט מען נעכטן געדארשט, נו יאסי? האט די רעבעצי געזאגט אז אויס נאר נשים מען זאל זיך מאכן א שיעור און יעדן טאג נעמען א משניות און זאגן די הייליגע ווערטער פון משניות, און גלייבן אין מנין שלמה, און בשעת מען זאגט די משניות זאגט מען הייליגער באשעפער, איך זאג די משניות ווייל איך גלייב אין די הייליגע רב'ס עצה אז דאס גייט מיך ברענגען נאנט צו דיך, און דאס גייט מיך ארויסנעמען פון אלע טומאות און אלע זיהומים.